Ӕхсӕрдӕсӕмсӕр Кувӕндонӕй мӕм райхъуыст, авджыдӕн хъӕрӕй цы загъдӕуыд, уый. Марадз!
Хуыцауы фыдӕхы авд кӕхцы акалут зӕхмӕ!
Ацыд фыццаг зӕд, ӕмӕ йӕ кӕхц ракалдта зӕхмӕ, ӕмӕ сырды нысан кӕуыл уыд, ӕмӕ йын йӕ сурӕтмӕ чи куывта, уыцы адӕмыл фӕзынд ӕвирхъау риссаг хӕфдзӕстытӕ. Дыккаг зӕд йӕ кӕхц ракалдта денджызмӕ. Денджыз сси мард адӕймаджы туджы хуызӕн ӕмӕ дзы удӕгасӕй ницуал баззад. Ӕртыккаг зӕд йӕ кӕхц ракалдта цӕугӕдӕттыл ӕмӕ суадӕттыл, ӕмӕ фестадысты туг, ӕмӕ ӕз фехъуыстон, дӕттыл кӕй бацӕуы уыцы зӕды хъӕлӕс. «Раст дӕ ды, Чи ис ӕмӕ чи уыди уыцы сыгъдӕг Хуыцау, уымӕн ӕмӕ ды ахӕм тӕрхон рахастай? Уыдон сыгъдӕджыты ӕмӕ пехуымпарты туг кӕй ныккалдтой, уый тыххӕй сын ды бадардтай туг. Уый аккаг сты.
Нывондхӕссӕнӕй мӕм райхъуыст. О, Дунедарӕг Хицау Хуыцау! Раст ӕмӕ ӕнӕхӕрам сты дӕ тӕрхӕттӕ! Цыппӕр ӕмзӕд йӕ кӕхц ракалдта хурыл ӕмӕ хурӕн лӕвӕрд ӕрцыд адӕмы йӕ тӕвдӕй судзыны бар. Ӕмӕ адӕмы сыгъта тыхджынӕн тӕф. Уыдон ӕлгъыстой, ацы рынтыл кӕй барцыди уыцы Хуыцау, фӕлӕ сӕм фӕсмон не рцыд ӕмӕ йын кад не скодтой. Фӕндзӕмзад йӕ кӕхц ракалдта сырды бадӕныл, ӕмӕ йӕ паддзахад баталынг. Адӕм фырхъизӕмар ӕхсыдтой се взӕгтӕ. Сӕ хъизӕмары ӕмӕ сӕ хӕфдзӕстыты тыххӕй ӕлгъыстой уӕларвон Хуыцау, фӕлӕ сӕ хъуыддӕгтыл фӕсмон нӕ фӕкодтой. Ӕхсӕзӕмзад йӕ кӕхц ракалдта Ефраты стыр цӕугӕдонмӕ, ӕмӕ дзы дон нал баззад, паддзӕхтӕн скӕсӕнӕй фӕндаг куыд байгом уа, афтӕ. Ӕмӕ залиаг калмы дзыхӕй, сырды дзыхӕй ӕмӕ мӕнг пехуымпары дзыхӕй рацӕугӕ федтон, галхӕфсыты хуызӕн чи уыд, ахӕм ӕртӕ нӕзӕгъинаджы. Диссӕгтӕ чи вдисы, уыцы дӕлимонты. Уыдон рацыдысты ӕппӕт дунейы паддзӕхтӕм, Дунедарӕг Хуыцауы стыр бонмӕ сӕ тохмӕ ӕрӕмбырд кӕнынмӕ. Мӕнӕ фӕцӕуын хуыснӕгау. Тӕхудиаг у, фынӕй чи нӕу, бӕгънӕгӕй куыд нӕ цӕуа ӕмӕ йын йӕ худинаг куыд мачи фена, йӕ дарӕс афтӕ сыгъдӕгӕй чи дары, уыцы адӕймаг. Ӕмӕ цӕрӕнбырд кодтой дзуттагау Армагеддон цы бынатхуыйны уырдӕм. Ӕвдӕм зӕд йӕ кӕхц ракалдта уӕлдӕфмӕ, ӕмӕ кувӕндонӕй паддзахы бадӕнӕй райхъуыст хъӕрӕй дзурӕг хъӕлӕс. Сӕххӕст! Арв нырттывта, райхъуыст ӕрвнӕрды гыбар-гыбур ӕмӕ зӕхх тынг нынкъуыст, адӕймаг зӕххыл куы фӕзынд, уӕдӕй фӕстӕмӕ куыд нӕма уыд, афтӕ тынг нынкъуысти зӕхх. Стыр сахар фӕци ӕртӕ дихы. Адӕмты сахартӕ бабын сты. Хуыцауӕй нӕ ферох Стыр Вавилон, ӕмӕ йын бадардта йе стыр фыдӕхсӕны кӕхцӕй. Цыдӕр ӕрбаисты Закъадӕхтӕ хӕхтӕ дӕр фӕтары сты, адӕмыл арвӕй ныууарыди талантымуӕз их. Ӕмӕ адӕм Хуыцауыл хызтой их рыны тыххӕй, уымӕн ӕмӕ сӕ уыцы рын тынг хъизӕмарӕй мардта.